Hmm. Yes, yes, yes, tuko try to reconnect ya watokar eh. mm -hmm. wan waritu ji odonji ka kech nwa lando chon ni mondo ji obi waritu mondo ji odonji ka gima koro waritu maduong' baba, baba gine golwa wan wasedonjo ni o gideko wan nwasedonjo chon ma un emwaritou DJ no dosechuo na thum kewu baba chuo thum kewu mm. iduong to pachi tin ikia gima onego itim awuo gi ng'ato e simu

Dereva wakao aye tuwango ndio marichi umalo yatokare mamiel ne yawa orie kamera miel

Kenya maendi kaka ineno ni endi wan gi kevo marwa mana kaka nwaselando nu maber kabisa kendo wakoni ni ati ma koro ahamu mokwongo ma ahamu mokwongo ma Kiswahili dendo ni ahamu ni awamu awamu aningeni okadwa na ywara gi Kiswahili mang'eny an ngeli mang'eny mana ngeli ya nyima to gi ngeli ya ng'eya modong' okadwa na wach mang'eny mm, kori ng'ama osedonjo kanyono endo kaendi gi kevo makawili wadwa winjo matin kuom kevo makawili nikech jomoko nene anena to pok ging'eyo giwinje winja to pok giwinjo koro kawuone mondo nowinj maber kabisa mondo koro kata koponi ati inoko kanyo iyawo ret kuon at least ing'eyo ng'ama iyawo ne ret kuon uh, inyalo wach koro maber nikech jomoko osewacho ni oh, ng'ani jakia kure ng'ani jokama kama ng'ani bla bla bla to gibe wadwa winjo matin eh, kaka osebedo ngolo kwatieko Ah, kwatieko talk show ni edi to wadonja donja ratiro uh, wadonjo wadonjo wadonjo wadonja donja e, eh, e eh, show kabisa koro wadhi donje page kacha cha mar kevo koro wayoka yoka muziki en yoko ngoma live live wadwa yoko live eh ji ni kama ng'eny wane bani wadwa go live eh kawuono watimo gimoro moluongo ni ni indo entertainment aneno kacha ka bm scovia wacho kacha ni mosna makawili mosiepa mano tika ka chuth mano ka chak tin ya ya koredo gino na ka ocho ni ni se kao an ma wuyo kode ni endi samoro ikia ya inyalo wach ni neno jago moro bath kevo maka wili an gi nyinga iluongo ni MC Umari Nash Umari dhako ngode ni gi chake kore kubnya reto podi chwako sitirongi Umari chieno jamo ne mbele wan chieno mwaneno to mbele e mweyo kwa neno ke, eh, kefa ben wo migori wacho ka chani mos na kevo maka wili marwa ah ba kin ni kin chon time kin chon time Yes. Okay, and King, King, Mosi Tamas. King, one mark, King, one can you care for Ben. Tokisa ni ebe, ndi wako ni neti, kiki wuku mikete no, nikechi wadu wako ngolo lai. Aneno ka ajua la wache, eh, ajua la wache ni, amara kiki ngenya, ajua la wache ni, umara uo, uo na. Bas, koro wadu wanu wange, wawinyi kuwa mkovi, eh, kuwa mkevo matin, kasto bange, wadhi donjo e ngolo masirias. Gimitimo ka kanyo no endo kapok i subscribe ne kevo makawili ringo kacha cha youtube mare i subscribe iwinjo nikech jomoko ero pamo kor ji ni you are talented and you go far My kingi friend. kingi usimbe You tiyudo go kapo far. eh, ye far mane to pok i Fair subscribe mionge go. Subscribe yudo fair. mi jathum fair by subscribing eh, kasto obiro dhi mana fa kwachako gi kevo makawili Yes, kevo sir. makawili mokwongo ero kamano kuom hosta ing'ena host iti hosta Yes. eh, oda chane tin kevo nobiro timo uchunguzi oyudo ka kata kumikete kamera to ji bedo ji ariyo onge koro owacho ni awmari bia bia oda awacho ni ah, an bende abia bia koro erokamano kuom hosta for the first time oh, mokwongo adwa ni kon jogi eh, ging'e nyingi maber kabisa maka koro wadonjo e live cha to ging'e Leng to dwaro to ng'e nyinga. ok jokadhanam an gi nyinga iluonga ni kevin ochieng' ojode awuod kisumo county kamoro ni kisumo karateng lela to nying mar pa kevu makawi Kevo mwaka wili, nying mar tich. Wek wek ete marach. Nying mar tich. Eh. Eh. kiwanja Oh. mar tich mm. kevo makawili mm-hmm. an jatho mm-hmm. an kod band yeah. ngoni karate mangla guys oh, karate to ema sani koro wan kani mm. akoni ni chuo ni kama ratari uh, ah, kwa wale ambao wameingia hapo na labda hauelewi kijaluo adwa koni ni kiswahili ber mokalo mana kaka iwinja wachono kachaka wach dholuo kaka inena wachono mano kiswahili wakoni ni wan ka gi kevo makawili eh, kaka nwawacho gi dholuo secheka kora koni kiswahili saneni wan gi kevo makawili ka

By the way, ere kaka idonjo Nairobi? Ng'e Nairobi biro e tek. An kete stroja mar Nairobi bor mana. Omari, Eh, Nairobi donjo e tek. eh, otek. To be ing'e ni kiduogo dala kibiro Nairobi, Hmm. mane nyisi ni nyathina, kacha en shamba la mawe, dhi adhiya gimoro amora mibiro yudo bul, Eh, ibiro radogo, eh. kik ikethi. Gi- gimo- gimoro iwo koro an kana wuok dala na wuok dala tuo nae mm. mano biro na Nairobi ka for the very first time nabiro chon oh. ja primary school mm. koro duogo na koro kan kan Kevin mm. kan Kevin Kevin kan Kevin mm. biro tuo nae na biro puonjora tich yeah. mana temo

Por, mano mano por ina por ina ina engineer pok idonje. Eh. Pok adonje pa thum. Mhm. Koro to giwachoga ni gimo kineno ka jowadu timo gimoro tinyalo gowo. Mm. Koro ne nitie ga kamoro mana jabudhe ga hotel moro kamoro ni Soweto ka. Yeah. Ya. Mano koro kasechako life na Mm. na jabudho hotel moro Soweto ka. Tendno nanenega jomoko mating'o bunde mag nyaluoge. Mi- mi- mi- midiemo, mi- Ure miywane. Chad Ramni ne onge. Mm, Koro naneno ka giting'o bunde gi pian achiel mm. goyieke. Jogi pile pile kanyo nyaka warade. Weekend ka weekend kanyo nyaka Nya- warade. Nyakurad kanyo. Mm, Yeah. mm. Koro napenjo ni to yajo kama un to gigi udhiga kukulo. Eh. wiye kano wil kanyo ne nitie ng'ato ni oyieta Mhm. ne nitiere ng'ato ni jalela Mhm. ne wan gi ng'ato nojango junia Mm. ne wan gi ng'ato ni jeje wuo jorongo Yes. ne wan gi ng'ato ni eriko wang'e dongo Eriko. wang'e dongo wuod ngewa Mm. Wang'e dongo to mana yany koso ipake. mano wang'e dongo ga okay. koro magi e joma ne a interact go Mm. chako wuoyo apenjo godhi ka kanye koro an ne giket ajating' bul yeah. an nating'o negi gigo katkogi kuma gidhi tiye mm. yeah. mm -hmm. koro katero negi ating'o negi to ng'e ni sama itimo gimoro nagombo ng'eyo nikech negisenyisa ni gin jothum yes. koro sama tero negi to natemo ang'iyo gima jogi timo mm. tanyisogo ni ya jokama agombo ng'e gini mm. to pole pole to achako moro buk Omuro bula chako go ngeng lang. Mm. Tadonje ajawa. Mm -hmm. To bahati mbaya kata bahati maber ni band mane gitiye kaka group kamoting'o Boyieta Onyi Junior Jalela go ne en band achiel yeah. ni Kosino. Mm. Kosino ne en band Onyi Junior. En mar hemu Nyasaye chunye kama okwe. Koro kanye mene chako godo? mm. Koro kane band gi nodhi moko laps to an ni pod an wendo. mano pod wan mana e 2014 ka yeah. 2014 ka ema koro to jama miluongo ni jalela ni en jadalawa mm -hmm. to bende nayude kanyo to kawa otera ka lady morin ka nadonjo ka lady morin mm. min jothumbe min jothumbe mm. Ka Lady Morin ne ok idonje adonja in ng'ana ng'ana idwa donjo adonja e band no kaka ipare no. Eh. Nini ya ya from nowhere. Mano min mano ne ger. Mm. To ne no nonsense. Mm. No chanda mokwongo before adonje e band mondo ndika koro. Adhi adhiya nadhi adhiya ta timo gima timo to koromo sana samoro nanyaga wuotho nyaka kayole ka. Mm. nikech ionge pesa no ng'ama dikwa be onge nikech ionge osiep but natimo kinda natimo kinda mochopo time makoro an ema koro abedo ne ng'ama gone ajawa Mm. ajawa Ajawa majawa. yir nagoye Mm. ajawa nago kaledi makata kumo nindeno Mm. ubogo ni boye ni ne gona ajawa maonge jajawa mosegona ajawa kaka boye ni ne gona Eh, Iwinjo. ne- nego- negoye stand obuolo. Koro obuolo no wero, obuolo no biro nyoro. Ora na goe. Eh. Se goe ma mi ka ibende ibero magi no box mo ma buon band kete ga pesa tips cha. Eh. Abi kwan gi mara keto mara kanyo ndo. Ne na goe. Ibi mitengi. To na goe adier. Eh. Mana bedo one of the best. Mm. Adhi kode kamoro amora onge kuma ok anyono gi minwa no East Africa ka. Mm. Sudan, ili Tanzania, wuotho. Injo. Mm. To koro gi kindana, nagombo ga nyaka wer sana, naneno ka ji wer. Jower ne wan ne ng'eny ka lady. Mm. Most of them ne ok ohero ni an adwa wer ang'o ineno. But natimo kinda to chieng' moro Nyasaye ni be ok ninde. Mm. ne wan gi jawer moro ni Biko. Ya Biko. Biko Wood Suri. Mm -hmm. To en ema ne koro wadhiga kode safari, an na jaja, Biko ne jawer mane konyo lady. Mm. To wadhi Tanzania, Arusha. Kwadonjo to ng'eni Biko odhi odonje pesa bova kocha cha. Wood Suri odonje pesa, ng'eni kata kod neno to eh. ng'eni winjo. Nodonje pesa ma Tanzania. Eh. Osedonje pesa cha to olalnwa Arusha. lady en e jawer ma lady oting'o ambe ane jaja mane lady oting'o Aha. ne wan ji fix Mm. koro biko koselal no to wadhi dar es salaam Biko onge. biko lal To embe onge. embe embe modhi chako wer. embe modhi chako wer Mm. koro nyini lady onge ng'ama konye wer Mhm. ower ma koromo sa auchiel ool mok onyal to dero wuod ajeni ni ikebo bana inyalo wer mm. koro dero luonga to puodho na wer e ita Koro ni wero gima kama na wero yudi wuod mbiwa nyasaye oket chunyi di kuma kuwe mane mm. thum mapuonjora godo wer mm. gi thumbe e jun jun nyarabandu nyarabandu saela mage mapuonjora godo wer mm. nyasaye oket chunye kama kuwe mm. rest in peace na wero malit ahinya mm. koro kanye mane lady ong'iyago koni nyathini nyalo wer mane wan Dar es Salaam. Mm. Ma kane waduogo Nairobi ka, mm. nitie jower kadha mano be. Nitie jower kadha mano dhi to Kevo nodonjo. Awinj. Wuod omena ga mane kaka nachako goyo thum. Mm. Machako wer. Mm -hmm. Mang'eyo wer. Mang'e osiepe. Ok atiye band moro amora pogore gi band Lady Murino. Anyaka Nyasaye oyie na ayawo band na 2017. 2017. Ma agole anyuola nyathi miluongo ni Karate. Mm. Bas jakora mbogi mana kaka iwinjo no endo adwa ni ng'ato konya gi simu achiel ka endi man online mondo ang'e ane jok moko ma osendikonwa kanyo nikech ober ka ng'ato ndiko to uh, samoro be i, recognize jok mantiere e iye kanyono endo pod wan ka gi kevo maka wili ng'ama koro kodonjo gimomedo koni kachecha ni ati inyalo share share share this live nikech wadwaro ni wabed uh, kumoro kaendi aneno kaka ji odonjo kaendi mm, wasoma ne comments u achiel achiel mondo wawinjane ni to ji penja ng'o ber bende ka samoro kuma intiere no endo uh, in bende ber ka iyude thuolo moro mar penjo achiel ariyo adek mokwongo adwa medo paro ni ni kwatieko live ni endi wadhi bedo gi show iluongo ni online show mwadhi timore kachacha e, e page mar kivu makawele wadwa ni waentatenu kata unoko kata une nikech iwacho ni karateng band we are only meant to entertain you people. Aneno ka ji mang'eny kacha, aneno George Wuok Oyugi wacho kacha cha ni kevo miwa thum, wadhi keto kanyo. Haya, nyar Sayun wacho ni Nyasaye omed na unge mayo kamana ahinya mama uh, uh, mama uh, tune in uh, tune in, tune in Kevo. Ye, Kizungu chanda but don't worry. Kizungu is a problem. Churchill kacho wacho ni Kevo makawili aero banjo ni wuod dala mit ndi. O ingama ndiko ingama ndiko comment no kanyo anyalo paro nini inyalo penjo labda eh, eh, penjo migombo penjo Kevo inyalo penje achiel kachiel uh, mondo oduoki ka endi nikech samoro nitie gima isewinjo mok odhi kare kata ma samoro ng'ato wuondi kaka iwinjo ka kevo wacho kacha ni wuod kisumu to an ka nawinjo mokwongo ng'ato nokona ni kevo wuod kindu bech hey, wuorgi oma bech to gineno koro ber ni ka kevo ni kaendi to onyalo miyowa eh, uhondo kaka en koro ye, ki- kik we ane ane mapenje kende to in bende wamiyi thuolo mar penjo nikech wadhi bet ka matin kende kasto wachako banjo nikech show kane wantiere ji nyalo wacho ni umari koro waol gi wuoyo koro miwauru thum uh, kevo en jathum wang'eye gi thum kendo ka ber to thum ni moningo bed ni nomosowago nwachako kacha gi thume kendo pod wadhi mana kamano aneno u live ka an kisumo mano nyar nyar nyaugagi nyar nyaugagi inyalo konwa ni sound no iwinje nade ka nwachako ni nitie ndoo moro to fundi wa mitambo aneno kosetimo ma- maber kabisa muso mwanda anasema pale black albino promotion inawas, inawafuatilia nikiwa Nairobi Embakasi. Ayo, mwanda nika. Omwanda nika. Mwanda biu ni mwa bwana. E, omwanda, omwanda kinyi le mwa tokata kiwe kinyi mbele kawa dhidhi live. Uh, kiki uoge. Mm, iwoi, mm, uoi, mm, ai uoi motegno, arwako karate. Eh, arwako je karate okay okay dholuo chendo omit Sound no koro legit ba. Okonda ni sound koro legit. Nyakwar Nyaugagi is Nyakwar Nyaugagi not Nyar. Oh sorry. I'm sorry. I'm very sorry. Ng'ato da luongo ni Nyar Nyaugagi owacho ni luonge ni Nyakwar Nyaugagi. Koro kevo makawele. Yes. Kadang wa wachak matin. O eh, band ni yao ka, ka lady pod ngima koso ka ose, osenindo. no release o ka kuri se tegno ka se tegno to mm. ni anyi se ni minwa mhm ka giga oromo lweta mm. to ago dala eh to gole gole gi chuny maber mok ni ne nitie kaka uchwanyori wacho ni bwana an ok anya tiyo kodi anymore ah ah mm. ogola maber mm -hmm. Eh, en mana ni koro tok masewuok no weche oduogo bedo mang'eny mag tuo tuo koro yeah. pango mano pango na mm. kaka koro wuode last bo yeah. yeah, ne ok otimore kaka nopango but nogwedha mm. orelisa maber mm -hmm. yes Oh, eh, mana kaka mana kaka iwinjo no endo ma iluongo ni Kevo Makawili dhi kache cha YouTube mare ti subscribe. Weuru kaso jathum ni ati oh ahero jakarateng' iwuoyi makare duondi mitna to ng'iya ni simbi kise subscribe. Chieng' moro chieng' moro nwarom kodi kiwacho gino kaka an ka ng'ato paka ni mari you are talented. Aneno ga gigeni akwonga Gini tanga ni go simbi. ba. Tanga ni simbi. Eh, koro Kevo Makawili Yes. ka dang' wa wachak penji matin. en uh, en en problems mage ma un kaka jothum sana sana ka e, ng'ama kore koyawo thum kaka upcoming mm. artist magwa ma wan go mm. gik moko mane kale sama kore go dalani dong nitie challenges moko mine kale kech maybe samoro jomoko pod kiai gik yeah. machalo kamano ki pimno matin nochalo kodi nade sama yeah. kore go dalani okay umari mm. mm. nitie challenges mm. but ing'e ni challenges bende luwore ni to iwuok kanye Mhm. ia kanye tidhi kanye Mm. sorry anyalo chiwo example but ok abi luongo nyinge ng'ato mm. okay kaka an kevo makawila wuok e band lady morin yeah asajawer kaka kevo makawili mm. kane an ka lady murin natemo ta make friends atemo matek kamoro amora mwa perform iperform tiweyo nying moro but you never know of tomorrow ni kiny nobed nade mm. inyalo wuok ka in e band ng'ato kaka iwuok kanyono goli goli ya temo ya umari mm. to ne ok make friends chien kuma nyoche untiere gi nyafas manomiyi matin no mm. iwinjo mm. koro anyalo wacho ni wan jothum kaka upcoming artist yeah. wangla wang'eny mm. jokama mm. wang'eny to wate wadwaro support mar jowa yeah. kaka upcoming artist wetena nitie upcoming artist ma en en ok otie bwo ng'ato en uga uga ne ochako wero samoro ochako wer ka en e skul to dhi e studio golo thum moro achiel to oseyawo bang mm. sorry ineno mm. an nawuok kamorin to naloso nyinga ka an kacha matin mm. naloso nyinga ka an e band cha matin tu yeah. koro yudo ni challenges nwakale mana ni maybe wegi clubs moko kiai nikech ng'eni solonga sin upcoming artist mm. gimidwaro the most en tich yeah, exactly onge gima idwaro mopogre gi tich mm. kech ok anyal wuondi ni an upcoming artist adwa ni mondo adhi arad gi Raila Odinga adhi arad gi MP moro adhi arad gi MC moro to koka ayaw band na ine eh, eh. in tich ema idwaro en tich ema adwaro mm. sama in upcoming artist itawo matek mondo mi ti ruri gi jowadu sama sama ng'ane gino pango che gipange bwogi kanyo mm. yudo at least lingi moro ariyo kanyo ibiro ng'eyo jotelo midwa ng'eyo yeah. iwinjo mm. challenges nitie mm. mokwongo en mar tich mhm. biro wuok kaka kevo makawe ledhe manyo tich e ba mhm. babenje ni in ng'a chako penji ni ing'eyo jathum ma kama Iko ni angana ng'eyo watiyo go wajarado mang'eny. Kevo maka wili ngana ng'eyo ngano wakwarado go ngano watiyo go ngano ma ikuli. Eh. Into mbona sikusikii sana vile namusikia. Eh. Those are those are the challenges mwaka le industry martu. Mm. Neno. Mhm. Mm Koro en ena ni kinda marwa mwatimo gi heshima marwa kaka jothum. Mm. Then mogik kaka upcoming artist, Yeah. idwaro ni bedo, wabedo kod kinda, hera kod luor. Yeah. Mogik mogik en luor e thumni. Kionge luor, baba ibiro yoke. biro yoke ambe aseyoke ndi Mm. akia ni an be aonge luor lakini wacho ni mar nyasaye biro mos Eh, pong nyasaye rego mos mar nyasaye biro mos Mm, kochoponi to choponi Yeah. maonge ng'ama pingo mm. koro mane manyalo nyisi mari nas Ok, mana kaka iwinjono endo, pod uh, wan kacha cha mae miluongo ne dholuo maler luonge ne achiel kachiel, kisungu dende ne one on one, kwa Kiswahili moja kwa moja. Uh, gi sani e Kevo Makawili kipimo gi ndalo munu chako thum, sani jo Anglo dwa bedo mang'eny molo molo ndalo munu uchako thum ipani dobed gombo koso talente momedore mang'eny koso imed nyuolwa en ang'o momiyo sani koro yani wang'eny ma ng'ato nya biro kata mana e stage kevo mi kia to koni kevo sami yweyo cha ambe an jathum hey, go thum ni asegolo chiko hey, asegolo chiko chiko pok winjo kata ni kata chiel ipan en ang'o matimore momiyo gini obet kama okay mm. omari mm -hmm. jothum mm. sana sana ohangla wale mm. wakawo ohangla mar mila mm. onge kaka inyalo bukore abuka tumo tumo ken mar walo wan kaka johangla wang'eny to wapiem kaka upcoming artist mm. iwinjo mm. iyudo ni nitiere kebu makavili ka mm -hmm. nitiere okoth jarapogi kacha mm. mm. nitiere jothumbe mamoko kacha yeah. adwa keto ni ng'ane cha ohinga gi gine winjo mm. an ahingo ng'ane gi gine mm. to mano e gima hinyowa kaka upcoming artist mm. wang'eny wathoth wang'eny wangla ka wang'eny moko ok jothum moko brukas ng'ato guoke ore nodwa dhi go thum kataro eh. oor gimonyalo chamono ma ok o- ok inyal tamo jathum Mm. ji te menyo Mm. but before mondo imany gi thumni ng'i ni to an tadwa go thumni nade Mm. tadwaro ang'o e thumni thum ok inyal kendo ni idwa mana manyo pes rent gi chiemo inyuol in gi jonyuol in be pod inyuol Yeah. samoro in nyasaye pod ogwedhi in gi jonyuolni Mm. janyuol idwa chiemo samoro in emotegemea kaka kiguma kawili an janyuol nategemea Yeah. ineno itemo matek mondo mi ni ati ayud manyalo gero go kara mm. anyalo pidho go mamana anyalo pidho family na yeah. onge mm. koro mane gima wan jothum mang'eny waonge go to wang'eny mm. kowe big big big five kata big mm. seven mm. the sita the stars ka mm. wang'eny chien ka ba mm. wang'eny chien ka mm. Koro ng'enywa ni moko wakia mana kaka iwachono. Ok anyal wuoyo about ng'eny but an gima anyalo wacho mari ni wang'eny. Mm. Ti ipa nang'o en ang'o mwanyalo timo wan kaka jothum nikech kopo ni ing'iyo thumbe jokongo kego ma kawele mm. iyudo ka banda achiel oting'o kata ji malawo mana pradek kaka eh, kaka the other time ka napenjo ng'ato ka, ka, ka lady mm. ka lady nokona nong'eny ma ka nudhi oko ting'ondou Mm. Nitie mana jo mi- nitie mana jo madhi iwacho ni kebo in iber ng'ane in iber ng'ane kamano kamano. Yeah. Nok nya ting'u te manyiso ni ung'eny. To sani iyudo ka band achiel oting'o ma ji ochiko. Omari Omari kosebedo gi japiano ne achiel. Jo jo jongengo to anga nya yudo kata mana ka kwasedonje gine. Yes. Twawer. E- e- e- ere- ere kaka gini wanyalo keto ma bando bed gimoro motegno ma at least yani thum koro ndiko ji ineno mari mm. wan kane wan ka lady ne wan ji almost 28 to 30 something hapo mm. ne wan joka lady mm. but iwachoga ni dala mm -hmm. ma nyasaye ogwedho gi nyithindo mang'eny mm. nyasaye ok dikos gwedho kendo tawo ma gichieme gi te Mm. ineno Mm. gima miyo ango- olangolawa ni sani kata king'iyo bands madongo go yudo ni gin gi jothum ma ka ng'eny to apar gadek Mm. an sure mano ka ng'eny ka ng'eny Mm. kiwe bonzas iwe ang'o koro awuoyo about jothum Mm. iwe mc awe mc awe omari nash Kik- kik ugola oko ya daga dogo dala. Winjo. Eh. jo ka wan kane wan kama dhi nwang'eny mm. to niyudo ni mamano ne temo matek mondo mi wate wayud gima wanyalo chamo ma ng'ato nyalo dok ot same an kaka kebo kama mm. an be asendiko ji mang'eny en mana ni piny en be mm. an bandana ni osebedo gi ji ma almost 18 members mm. band members to an an ga gi chuny moro mane minwacha nigo nowenaga chunye cha neno yeah. omiyo adwoko ne nyasaye erokamano to gimomiyo jowagi bedo gi ji matin e band kata ni kaka koro for example ka jokongo yudo ni gin ji pradek e band yeah, ji pradek to kila ng'ato ka to nitie gi gima timo mm. ajapwa ni igoye gi ji adi mani iketo stage te full stage mm. igoye gi ji abich kata ka ng'eny to ji abiriyo mm. ma samoro ifil ni ka in gi ji abiriyogo to in gi band full timedo danzas adek to in gi ji apar mm. timedo maneja timedo bonzas tichwado e msi matin chwado e umari nas goshwaga eh. koro ok anyal dwoko momiyo jowa gigi maybe gin gi ji matin kata gin gi ji mang'eny mm. anyalo wuoyo kaka kivu makawinjo an sani an gi ji Mhm. apar kod adek Mm. kibanda Mm. Eh, Ambe meda beda paga ngwen. Aha. idhi ketogi Alright, mana kaka ineno no endo mani luongo ni Kevo Makawili osemiwa mm, stoche kacha kendo ing'ama kure kodonjo Oh, wako nini mos lakini ok mos ahinya nikech iyudo ga kapo wadhi mbele wamedo paro nini kwa tieko live ni to wadhi el eh, wadhi koro wad, wadwa magotho mondo wawinj maber kabisa ma ne mana uh, mondo waketugo kanyakla uh, mondo u- ung'e gima biro mbele kaka nwaselando kik wach ni kevo noolowa to ang'o miyo ok waneno kobiro jothumbi osepanga ka endi g- ng'ata ng'ata ni e, e, e gire mar tich eh, kaka ineno no end akia ni uh, jok man e, e, e monetization akia ni be nitiere comments moko kanyo madonjo mondo imiya somang ni uh, kevo gini ok ne maikwa kevo gini neno mana mek jomoko An- an- an- anen- aneno ka endi ka wan ji uh, prariyo gabich ng'ato wacho ka ni ajapwa en wach- en wacho ni mari ajapwa ni igoye gi ji abiriyo koro en ajapwa ne momako nani mwimbi Uh, ah, Morin Shanti karibu sana. These ones uh, my fans from TikTok. Uh, anaitwa Kevo Makawili please. Let's go and support Kevo Makawili please. Uh, ni yeye sio mimi. Uh, Kevo arito rumba mar smato nyar dokcha. Mano mano smato nyar dokcha ma wuoyo kodi no. Naseme kombewa. Eh, koro take note. Take note. I'm here watching my favorite songa. Ah, Ngani wote mano mano mano mano triza nyar ugunja le, le, levina levina nyiero kacha maratari onyera japwani uh, ah, apenjo niya dhano wachoga ni jothumbe ohero nyiri kevo be en adier nikech uwero uwero uwero nyiri mopogore opogore

Wan wachalo jonabi. Uhero thum. Wan wahero thum. King'iyo koro kaka an an an gi love songs. Mm. Awero ji mopogore opogore. Yeah. Awero weche hera be mopogore opogore. Mm. Samoro ng'ato nyalo penji ni to ng'ama iwero ni en ng'a? Mm. In iwuoni samoro pachi kiaye. Mm. In iwero love song. winjo Mhm. koro ok ni kwa wero nyiri to waherogi Mm. mano ok wahero nyiri Manyi- Wan mago mana thum manyiso ni kata in lovin inyalo wacho ni mkevu ma kawili ok iwera yawa Mm, anyalo loso nyalosa thum ma serious mm, ok mano nyiso naheri mm, mm. kata mano nyiso ni an kodi ma tija ma tich ma nyasaye omiya Mm. mondo achiemgo Yeah. anyalo tiye kaka ahero kaneno ni love song ne manyalo kelo moge mesa ichwado abiro weri ma wer nyaka adam baranyako kawer adam gi weche hera koso Ah, ok ikoso ok ikoso iluongo ni eve ok adam eve eve mm, mm. yes mano, mano nyiso ni were en kaka tich were en tich ng'ama okeloni o- yani je- ng'ama iwere en client mari inyalo wero wuoyi Yeah, inyalo wero nyako nyako. inyalo wero jasiasa Yes. any other person Eh, to Mano- nitie nyiwa moko madwaro ni kemu ma kabili los na thum ti wer na go thum ma mid ma ma wuoyi weche hera ya wabiro weri Eh. biro loso ni Hey! aneno ka bm skobi wacho kacha ni nash marwa an kasto aneno ka wini wacho kacha ni kevo maka wili adwaro ni iwerna mm, iwernae min ot watimo nang'o mano eh, iluonge ni iluonge ni iluonge ni wini lakini owacho ni werne min ot apa ni magi jok modhi mo- mopondo bwok katin Adwa- ap- apa ni magi jok mop- mopondo bwok katin Mm. MC chung malo yuke yuke nungo ni wabiro yuko nungo biro yuko nungo biro kanyo nyar nyar Sayun wacho niya an apenjo ni be onyalo goyo gospel okonya Nyasaye on. Hey, anyalo. Mm. Asewacho na jawer. To dong nitie gospel moro mun wero ga. Ana wuon asewero gospel. Hey. Eh. Rumo kabili nigi gospel makedi e YouTube. Mm. Search ni Ruoth Para mm. kaka iparo jomoko. Ani Ruoth Para kaka iparo jomoko. Eh. Mesia duong' odhodi. Mm. Kiriwe akenda. Mhm. Mm ano gospel. nitie gospel mwago kolabo be gi wuod fibi musa jakadala ga ching nyarongo Yeah. en e youtube Mm. yes koro wanyalo aneno ka gideon wacho kacha ni ler ba mor kodi eh, aki omari wewe mano, mano levina pod nyiero kacha cha penj nakevo makawili ni dakopang shows oma bei kod eh, alworane mano George wuok Oyugi. Owacho ni ang'o ma moni pango shows Homa Bay kod alwora mare. George Homa Bay abiro kendo abiro masquerade kanyo. Eh. Soon. Deal nosechiek. Eh, kasto ng'ato ng'ato ng'ato ni kama nyinge tek iluongo ni Dahil Dailan nyakwar Patroba en owacho ni mosna kevo makawili boy no moraga otim o, mm, otim mana kinda Eh, en, en, en omiyi jipo aneno ka uh, comments ng'eny kacha mar atari ma koponi ati wachak nwa somo kachiel achiel kik wi- kik uh, uh, kik eh, kik iwuogi pod wadhi somogi mana kaka saa dhino wadwa ni wawinjo achiel kachiel kowuok kevo, eh, kuom kevo makawili omed konowa ni to en ere kaka osebedo ka nfl ni maxwell wacho kacha ni umari yo mainya mc umari nash mosna kevo makawili mano nasesomo mos kevo mos kevo timo cathedral kae kevi eh, kevo tim iwerna nyaimbo sarach bas owachone bwana kevo tim iwer nyaimbo sakoro sakoro dhi marach kevo o- a- o- a- ok adwa ni watieki kok idwoko penjo ni endi Yes. ma ji osebedo ka wacho ni un kaka jothum ok weruru uh, erau tineno matin mana sama ng'ato tho uh, eka, eka koro isolo like kadanga aduoki chien matin kapok iduoko penjo no ende e, nitiere time moro mikawo ka in e rusa kaendi ma ne dendi lit matin yes. to in kaka jathum in ichiemo gi thum ok ikona ni uh, kaka grubu ma jothum ere kaka nutimo ma gi ensure ni kevu kata tuo to at least onyalo chiemo onge mm. mari mm. jothum waherore sama liel oyudowa mm. to emomiyo an kaka kevo always adifa kaka jothum obed jathum maduong' obed matin obed nga mm. kech I, i feel ni sama wan e field ni mm. watimo tich adi kaka ng'acha were kaka wer mm. kaka ng'acha performe kaka performe onyalo inga onyalo maybe gi onyalo inga ni en gi fan, fan, fan base. What, eh, mm. Mm. but ana i believe ga ni thum mm. wan kaka brothers but mano onge ka mm. onge kode anya paro kowe kata tuona mm. wasebedo kwatimo arambe mang'eny mag tho mm. wasebedo kwachung' gi jothum be mang'eny sana yeah. mang'eny ma be samoro iyudo ni kevu makabili ni bedo ga kipau mbele mm. kendo mtetezi sana mar jothum yeah. an ne tuo nogoya oda ka hmm. to ne ok en tuo moro manyalo nega kata ne nane gima ne time mane timo no operation to rumo to nabedo e osiptal almost a month hmm. to jothumbe naten jothumbe wete naten ong'eyo hmm. mane lwetgi ochopo ne tin mano biro nena ne tin ok anyal tajo nyinggi but ne tin mar ariyo Sibwa moro ka be min gi oduogo tho ng'ama osechung' gi jothum oonge band enena jathum en kanyo wachako tiyo kode ka lady osebedo kochung' gi jothum ma kata koonge pesa to nyaka ochopi mm. ne onge jothum ma nokonyo osiepwano simushida simushida mm. ne litnwa sana mm. onego bed ni kaka wan jothum wane achiel mm. Adier onego wabed e achiel ma Nyasaye koyie kaka nyocha wachako girwa mar bet e achiel ni ka Nyasaye ma janeno maneno jothum parwa wachok wiwa kamoro achiel kaka jothum kik waket ni sama yudo shida to wadwa neno jogi fans gi mm. ni kebo koyudo shida ne moro kata mana gire ng'ate moro tho to oseluongo Harambee Egesa oseluongo Harambee Qatar oseluongo Harambee Nyamavila keto jothum te to joma idhi neno e bano gin fans Mm. very painful neno wan jothum nyaka koro chop e time ma nyaka walok pachwa wang'e ni wadwaro ang'o kik waket ni gimoro amora wadwa ket e fans fans onego bed nobiro biro metho to oyud ni gimoro ne kama oshomoro opang maduong' kama jothum nitie okia kata gima dhi timre kanyo Mm. to oyudo ni kata kodonjo chako metho to oyudo ni gini dhi endelea biro chip pin kendo biro go ni "Ah, jothum tinde oendelea Yeah. Wawudo ka gin gisego harambee ma giseyudo kata mana alufu moro mia adek. Mia adek. Dir kata ka ng'ato golo kata alufu ne moro piero abich kumiyi uto. Oneno ni ok odhi los ahinya. Mm. In ma wadwa keto jogi wan wan jothum wang'eny. Nitie man gi pesa, nitie ma onge pesa. Tudo ni ma onge pesa gi ema chope gima kama. Mm. Mano nyiso ni ok wane achiel. Mm. Amedo kwayo gi kamoro amora ma gintie. Ang'e ni sani gin e shows. to gibiro neno gini a gini to ni kama osiko pachwa ni mm. kaka nyocha wachage kaka jothum mm -hmm. waendelea kode kamano obed gimoro maduong' obed gima jo piny te ong'eyo obed mm. gima nyaka serikal ong'eyo mm. biro konyo aneno ka ende ka Pauline owang' kabisa Pauline Akoth Nyaimbo mowero gospel ma is mm. gospel songa Eh, tinda winjo ni, tinda winjo kiluongo ni songa nowacho kacha ni moskevo to chal ni nachikora aneno kondugo ndiko na kacha ni omera som comment na koro chuna nyaka som gino ero mani luongo ne Pauline Nyaimbo Pauline Nyaimbo mowiro yuech yuech eh? yueya boro ah? Ani yuecha yuecha no mi umari wuoyo. Bolin. Umari medo muyo hospital. Nachi ugo kinyi mana wino wino wino ro. Mani iluongo ni Pauline Nyaimbo. Pauline Nyaimbo uh, wago erokamano ahinya ka, fa, ka jok moko madongo machalo kaka Pauline Nyaimbo nyalo biro support live ang'o ma moni in biro mondo i support live mana kaka iwinjo no wan wan bernwa ka wan kaka oganda onage wanyalo wanyalo riwore kanyakla kevo Yes. o, un kaka joangla ajawa kaendi o, en adier ni wa- wahero che podi c'è con niera niera waero copo ne copo co joangla dong ariwo re owacho ni wan kaka joangla oh copo capo do wuoyo wuoyo e wachera achiel achiel achiel ni mm. iyudo ni kevo ka in gi show nyamavela ok anyal share mm. ka in gi show egesa ok anyal share but kopo ne ayudo ni nyako moro ondiko ni kevo an ok ichuna kevo gik miwero onge to chuna na kete status kendo iyudo ok ikon ji kata maisha na uru gini iyudo ka en gima trend wan ng'ata ng'ato poste ng'ata ng'ato poste yani en kumoro amora ipani wan kaka joluo kwanyalo transform tiyo gi mbui ni endi wawacho ni kevo dhi gocho nyama vela aketo an kaka uh, ang'ama nigi fans matin fan na moro nyalo gombo biro wacho ah kare kevo ni ma nyama vela samoro odak but nyama vela kanyo ipa ni wan kaka joluo dong eh, nitie kumoro mwasefele matin mm. mm. okay mar ni jathum nyalo post jathum wadgi no mm. gole e pachi mm. maybe fans post mm. to nitiere fan moro be manyalo biro post marach e o comment marach e post na mm. kake wanyalo post gira moro kata shona mm. to ng'ato nyalo biro to comment ni ya imbe gima iwero onge ki ang'o ang'o mm. yudo ni my fellow artist mm -hmm. nyalo donjo e comment no onene mm. kech oneno gineno post wagi onene maybe onya donjo e comment nano mm. to o screenshot mana mar ng'amo comment marach moyang e gima obiro ome mano e gima obiro ome e post no ng'eni koome mm. samoro en owuon ok onya post odhi omiye ng'ato ema poste ochalo ng'ama koro ogole e post ng'ama chielo chako ok okete kare neno to mano mowacho ni mano koro koso hera cha mm. kaka jothum onego bed ni sama ineno ka ng'ato dwa inyama kamoro e social media ka Mm. defender as a fellow Yeah. iwinjo Mm. defender Mhm. teteana mondo gino kik chop to another level moro manyalo kelo koro nyalo inya ki music nyalo inya ki familia wise ne Mm. eh, yani i- o- onego bed ni waumore waumo duguwa Eh, waumo duguwa waumo duguwa exactly yeah. okay aneno ka nyiero sate nitie nyako moro majaber kabisa ka iluongo ni nyiero sate nyiero marach moro nono osechako nyiero kare en nyiero sate adier polin nyaimbo wacho kacha niya good awinjo ukoro kendo amor kasto felin iwacho kacha ni mosna kevo mosiepa amose Oh, ne wan kaendi gi kevo kendo watemo duoko penjo mono unyalo gombo ni wadwoki Uh, kopo ni nitie moro migeto michich ni waweyo penja penja chuth mok ni eti o oh, macha tang'e ino gi nya penjo mm -mm. penja penja chuth ing'ama be neno ni samoro okwa okwa somo comment ne inyalo repost jothuro ng'eny gin 73 gino gin 76 ichugi laro 100 samoro ok anyal gwelo te machopi in gimitimo uh, i, i, i repost tu to waneno kacha cha twagine wan kod kevo makawili kevo makawili has been sick for some time lakini koro sani uh, sani koro wanya wacho kevo ni ing'a mochango maber ma, magocho an zawa perform mm. mok ni mok ni en ni kevo pod temo kaka ji nyocha wach ni a kevo pod dende lit achiel ariyo adek agocho mm. okay mana kaka iwinjo no endo ogocho koro gima inyalo timo ifolo ing'iya ni ni kawuono ogocho kanye to adhi kacha cha to support we uru keta keta ni uluwo ng'ato ni ka ng'ato zichopo mbele koro ka wan wang'eyo ninge siande ni lung'ano sama ochako no an kok ichako koda ichaka chaka koda sani dhira ok ni koro piny wacha koro omari aiso wawuok kode lo eh an ni wuok kode lo kanye mama nyo wuok kaneno ni yawo kanye weuru baoru e ji kosegine ni kok mana wan hmm? ng'ato tugore ni wan mwaketo ng'ane kanye in kibede kanyowa komikete ji noda kibedi wabeduru wa, wa joma ohero ji kasto waweuru bedo joma wuondo ji gi e wang'gi to gima iwacho kuom ng'ato rach an kawinjo kiwacho gimoro kuoma marach to aromo kodi tawacho wacha be infact kopo ni ok anya yudi ni wuondore ni celeb tayawo ya live na uh, gi fans ga matin go Takwerie. eh takwerie gi fans ga matin go in in gi million to an gi man gi prariyo go prariyo do Prariyo wakwere chako go mara mawija. ma man maler Mawija maler. Ewa. emomiyo ahero kevo kevo ji emomiyo iwinjo ka ng'ato ne wacho ni we wich teko nikech uh, kwaro moko moti wacho ah bwana ok en kamano koro ing'eni ji okawo be konya eh. konya bwana lakini johera maga tahero eh. kabisa to eh, en, en adier kaka ji wacho ni ni wi tek koso in itemo mar defend the truth an ahero adier kata baba sano stand for the truth eh. raila donganel uchung' adier ma kata jakanisa ema nyise ni wabed gi kwe wabed gi kwe biro mana bedo ka jokenya oseng'eyo nitie mm. Hey. Nga, uh, uh, aneno ka ng'ato wacho kacha ni live ema warito ema wambe wadhiye uh, live, live murito no ema wambe nwadhiye ne pod wago mambaka matin gi kevo makawili uh, kevo makawili ka dang' watieki uh, iwacho ni jothum gin jok moko ma ok giloso keregi ka dang' wape, wapenj matin eh, ing'a man gi familia an go mm. an gi familia mm. Kendo ang'an ma nigi familia maduong'. Mm. Yeah. An gi mon ariyo. Okay. Yes. Iwi- Iwinjo iwinjo iwi- iwi- eh, Nyasaye nowacho ni kuduogo Kenya to manyi. Apa ni odwa ni ugo kolabo mar gospel mono koni chadongi nyalo paro. Wagoyo, Fel- wagoyo. Felen wacho ni mano wiye tek marach.

hakikisha ni useiko mano wadha, eh, mano adhase mwatieko godo show ma kawuono ni endi wan wan ka endi luongo ni kevo makawili kidwa ng'e mang'eny inyalo revisit uh, uh, live ni endi iwinj mang'eny lakini uh, kidwa promote kevo makawili ok en by mie pesa ok en by timang'owa idhi kachacha e YouTube mare i subscribe idhi e page mare i like i follow indika ndika ni Kevo Makawile kumoro amora uh, aneno ka Nyero Sate wacho ni ok ng'ato ok ng'ato wacho ni warito live nyis Kevo ni wan wamiel e live Nyero Sate miel ok ma ka dier tafadhali jok mane live band limane uru gige u nikech watieko kane e to wadonjo e page mar kevo makawili kaka wan ka ji piero ariyo gabich ni kwatieko ne e chantel wacho ka chani umari salimia my boss makawili ing'e chantel chantel musi kaendi Okay, uh, Chantel, we we appreciate so much. Okende. Oh, ke ke eh, kevo nyingwa osekethore ahinya ma e penjo mwatieko go nyingwa osekethore ahinya kabisa kabisa kabisa eh, e fieldwa ni endi yes. ma ti nolokwa ni wan jo ajawa wan jo yuk jamna Mm. Ere e, e, in ere e, in ere gima inyalo wacho e yuk jamna ni dobed ni jogi wacho ma gima timore koso gin giwuowuoyo to gikia adieri mantiere e wachno endo anto mm. gi korka kora mm. anto pok okethi nyinga mm. ok anyal wacho ing'eno mari mondo ng'a mondo mi ng'ato owuo kuomi marach mm. en mong'o gimomiyo owuoyo kuomi marach yeah. mondo mi ng'ato oyi kata ng'ato oliwi gi togi to tong'i go panga kikia kata goyi gi bunda kikia mm. mm. winjo mm. ineno thum thum so long as in kod family ni yeah. isebedo kod family mm. gimoro amara mitimo oko kucha do it at your own risk to tem matek gimitimo okono kik family ng'e gimitimono to mano e gima osebedo ka inyo jo ajawa mm. onge pinyni kata obed mana president kata obed mana ng'a jamna ji te yuko mm. but yuk jamna kwa heshima mm. king'eyo maber ni chien koma iwuoke ni kidhi yuko jamna cha iwe nade mm. yuki jamna with moderation moderation mm. yes. kisungu mm. kisungu kubwa kisungu Eh, oh, an awuon mhm. ok anyal wuoyo about jamna nikech mokwongo an ok ahero yuke mm. ok ahiny yuke ahinya joma yuke mabiro duoki chieng' moro eh. eh talk show margi an gi kato an an kebo maka wili Eh, jamna na mayugo ng'enyea kaka yuke in gi jamna ma constant constant mamu mopuodho yes okay yes okay kevo maka wili kwatieko dakwayo mondo ikawe thuoloni endi mondo iwuog e fans magi aneno ka aneno ka ka in gi ji uh, prariyo gabich ma constant ma rite rite ni tieki mondo gidonje yes. life mm. okay ne johera magwa johera oangla te johera mag kebu makawili gi karateng banda saul gima dakwa ujo kama gima dakwa u an kod youtube channel mara of late otimo maber kapok i subscribe ne kebu makawili ring idonj kanyo thumbe kevo moro amora ibiro yudo kanyo subscribe ok anyal kwau pesa akwau mana gino kendo lang'no kende ma kwau kusemiyago to umiya pesa jokama mar ariyo ahero ute usebedo kuchung' koda by the way mari fans nyochung' koda kanye ahinyora mm. manyaka aneno naduogo on my feet mm. Yes. Koro an akwayo gi akwaya kwe kende gi sama piny pod tek kodwa ni. Mm. En ni siasa boketo piny obedo matek. Yeah. Kevo ma Kawili biro kendo oduogo to oduogo mapek. Mm. Tie gik ma Kevo ma Kawili okanonu mabiro kendo gibiro nyaka gi video chuth. Hey! Odhi bedo mapek. Ma wang' ni noma.

kanwa chako nyaka sani ng'ama koro uh, winjowa kanyono endo wakoni ni kaka ineno kevo wuok no endo ng'e ni koro kevo pangonwa uh, show kendo adwa tang'oni matin kaka ka chalo mondo imbi ne giwang'i winjo ka jawa gore bathe kochacha endo wan gi jobunde wan gi uh, jok mopogore opogore in gima inyalo timo uh, kwawuok ka endi to donje page mar kevo makawili ng'ama poko oh, like this page uh, let's like this page because uh, this is the page that we are using to promote our artists both upcoming the ongoing the stars the moon the darkness and the light uh, mane gi mwatimo an iluonga ni MC Omari Nash kaka pile uh, uh, kevo maka wili kako kwa uno endo dhie YouTube mare kacha cha endo uh, support eh, be geme comment moro kanyo ma positive ema ema bomiyo kevo maka wili be mor koro kata koponi koni kevo dakichoga to neniga ing'e ni jathum be chogo ng'at monenoga pile ka pile ki comment ma positive itimo achiel ariyo adek eh, akia ni jakamera inyalo loko kocha mondo koro watang'ne ne jogi matin mana matin tu to wadhi e page kachacha endo Oh, kapok iwuok iwe page ni endi tafadhali ensure that you like adwaro koro tang'oni kaka kachalo ma endi luongo ni MC Omari Nas the Truth Matter Omari dhako ngode ne gichake kore kubni ariyo to pod chwako sitirungi we koro uh, watang' nugo kako, kako chalo gi achiel kachiel kasto wadhi kachacha e, e live mar e, e page mar kevo pod, pod itwe, itwe, itweyo, itweyo piano aneno ka japiano twe piande uh, ja, ja, jaongeng'o pango ngeng'one unya gula gula laid ni endi kech ositieko unya gula gula unya gula gula laid no koro mm -hmm. gula gula laid no mondo koro panga panga kanyo masawa jomono wacho ni kevo chak live ema koro ineno kwa chako ni endi ineno kwa chapni ineno kacha cha endo ka uh, wachapni mano, mano nyisi ni gik moko, gik moko losore mm -hmm. jawaya tudo waya an bende koro achodo wechni na nikech wadwa chako live gi kocha othuria mi dong ketunwa thum kevo mono joka dwaro cha sama pod uh, utudo waya sama pod utudo wayano miwa thum kevo mono, mono ji dwaro cha koro thum kevo mono ji dwaro cha tafadhali Ah, gi- gigo ok winjre nikech sime ne

Bas, koro watieko mana kaka ineno no endo. Koro wadwa chako donje e live ma live. Baba ka dago chako ni matin in iluonge ne in iluonge ne ngawa to itimo ang'o ka karateng band. An. Ah, nilo ngana tos jawas. Ah, anago ga keyboard. Igoga? Piano. Ito, ba, ba, mi wuowuo kiolni se wang'. Pok awang' dosetera hospital denda pok opokre pok awang'. Mano kaka winjo ne endo mano iluongo ni Othus Jawas. Koro ka wan ka ende gi bingwa mwenyewe. Baba iluonge ni ng'awa ka. An nyinga Osto Jachiga. Mm, anago keyboard. Oyo, i, ah, di- dibed osto moro mana winjo ni osto kamata waya fanya mambo Kamano ba. Eh, mana, mana kaka winjo mano koro jawaya koro wase- wasewuoyo gi jowaya ariyo Ah, baba y- cho- chori achora machiegni Ah, in gi nyingi giluongi ni ng'awa Iluonga ni Joseph Ochieng Gwala, an wuod Ugenya Boke. aja drum set Ma, mano ja drum set mana kaka iwinjo no endo uh, ji, ji, ji, ji ni kajo mono pani ati ok en ok en ok, ok en live ne anaya koro baba in giluongi ni nga ani luongo ni wino makali wuod alego in makali makali hey, maka, makali in, in mai tiji mai tija ba e, baba onje mati kiki go matek baba iga kambos iga hey gaga mos gaga mos Eh, ma- kaki eh, i- kaki watch no ende kaki dhie page mar Kevo Makawili kacha kweti kata kane pap to achako eh, jatelo. Oh, eh, ingia makech baba debed ni security. ah, ok an security ma iluongo ni steve wuok oyugi eh, an atiyo mana ga jaone mit onja matin jogo bowinjo mer giri ni bitiyo gi stima ichaje ok chaje dende ema chaje okay the other side wan gi jo ngeng'o eh, gima gemo ngeng'o jatelo uh, eh, wan kaende gi thuon baba eh. an kare ba E, i i i in in itimo ang'o ka e, e karateng band an iluonga ni dansa odu genya mm. an manager I, in dansa danso do do wacho ni danso dansa odu genya oh you know you ni eh. dansa odu genya ke wonde ko dia dia mi no mo mare eh, eh, eh an manager Okay, um, mano mano mano manager mar Karating Banda pani inyalo nene kanyo no endo uh, ing'ama dwaro miyo wa tich inyalo tudori gi manager manager ere kaka giyudi ka wadwa ni wamiyi tich kumoro an an yuda yuda inya yuda e Facebook kaka Sedu Kibonge mm -hmm. eh, ama imanyo through number 0724 mm -hmm. 22 mm -hmm. 44 67 eh. mm. Iwinjo maber kabisa. Koro kok idwa miyo wa tich ok idwa dwayo ok ni an pok aneno ga manager mar Kevo ineno. Aya eh, jatelo. Eh, kono kono nyingi to gi gima itimo. An iluongo na nyango popcorn. Ah ah. Ondelo. Apenji ini ondelo. Yes, yes, yes. yes. Ondelo, ondelo ini tima kwa band ka. An band ka anawer. Ijawer? Ajawer. Okay, un ema uchako wer. Wan ema wachako. Eh, ka ji osepuoyi achiel ariyo adek tiyawo band. Yes. Tiyudo ka tek iduogo. Bas mano mano iluongo ni onyango popcorn. What uh, eh, what wadwani watiek gi eh, ji pod ng'eny kaendi ok watieki ae baba in mbese nipidho moni nipidho rasta hmm? ya, ya, ya mimi naitwa Bernard Odhiambo Jaugenya hiro toko Jaugenya to miki mikasu wa Kiswahili ni mimi naitwa Jaugenya gwana eh si eh, othu senior eh, jo onge onge misunguri go malich kama me ichago kaka isunga paka tani ati india wa ya tija mano tija okay eh Okay, koro wadwa ni watiek kaendi gi gi gi nyako moro maber ma mrembo kaendi. Mrembo chori machiegni. Karibu sana. Eh mokwongo nyingi ng'awa? An iluonga ni Belinda Akinyi Otete. Belinda Akinyi Otete. Anyasa kwa Bondo. Inyese kwa Bondo. Anyanango. Okay. I, i, e, e Karateng Band kaendi itimo itimo ang'o? E Karateng Band kae apuonjora wer, sani an machako ga wer. Mm. Mm. To um, ma kaka dendi yo minudori malich ni ok idans, ok miel? Koso nisekalo miel, ni miel ga to nisekalo miel. Miel be pod anyalo mana miel nikech mane kama chake, ok anyal wacho ni ok anyal miel. Okay. To koro in gi YouTube channel koso pod ipuonjori apuonja pok pok igolo kata achiel? Koro eka chako, koro eka chako, koro eka chako puonjra ka kevo at least chieng' moro ka bedo maber ka boyawo YouTube channel mara. Okay. Wago erokamano. Erokamano. Bas kaka iwinjono endo watieko wadhiuru koro e, e YouTube e, channel kacha mar Kevo subscribe kasto sani to bede page kacha cha wamoko live inena nena kendi wamoko live An mono an kodi ni endi iluonga no mari. Warom kendo next time. Asanteni sana.